pasobra mi ta tok wèl haña calidad di zonido hopi importante anto ya si boso nan ke boso nan por wak riba youtube si tabata un episode ku ana marie which is super super fun pa boso nan bai wak ya yo shud definitely check it out pero mi actually kuminsá mi ker a bisa algu e episode aki no tin ègt un struktura pasobra mi a purba like y lo maya feedback pa mi work riba mi structure and so I did that den e lastu dos videonan pero mi ta ripara cu personally pa ami mi ta hopi dificil pa volg echt un script mi ta bay tog wel ta less structured den mi videonan mi ta echt bay purba bay di punto pa punto pero nog steeds mi ta echt bay purba keda mane echt Bo sa how papia e cos mane e ta sali sin echt voorbereid e videonan pasobra mi ta sinti mane e ta show mas e persona ku mi ta anda ta mane kita e mi sa e ta sinti forsa mi no gusta e cos di sinti forsa ei at all dus ya. Let's get started um agina mi den mi ipad actually mi den mi ipad pasobra mi subira mi tiktok pasobra mi no sa di kiko mi ke papia awe anto un bia mi yeki puntra ken sa any topics pa mi podcast and I really got a few I don't know I got a few answers dus mi ta manera Why not contesta e preguntanan of e topi of papia tocante di e topiconan cu bosnan mes a trece dilanti so shout out Yandra paso Yandra actually na mi masha tanto topico mes mi papia tocante di dje and I I'm really grateful so esey nan mi ta bai papia di dje awe. a lo mira por base den un video pero si vos nan ke like more depth into the topics let me know okay first of all un di e topico nan cu e tabata ke mi papi a tocani dje ta building self confidence and self esteem well esaki ta un di mi favorite topics nan actually e ta algo cu ami mes ta echt Tra riba, mi ta tra riba dje te dia di awe, I have come a very long way, let me tell you that. Paso, first of all, ora mi tabata bai SGB aka Liceo whatever, ora mi tabata den mi eerste jaar, e nannan e confidence ku mi tabata tin na chikí a hasi rrrrrr. Souiso mi ta feel manera tur hende tin e kohe un stijl den puberty, Pero I had it really bad, I had it really bad. Mi tabata ègt un people pleaser, mi no tabata por a bisa no, mi no tabata tin mi propio opinion, a lot of times mi tabata gewoon bisa sí na tur kos, ugh ey. Ora mi pensa back riba e etapa ey di mi bida mi ta gewoon mane. Girl what were you doing? Mi ta sinti mane bad y mi ta sinti un tiki tristu tambe cu e ami di e tempo y no por a bisa mane no y mi no tabata confident at all like at all like cero cero confidence cero cero cero cero confidence awe ok ami splica boso. Kiko mi ta kere a buta ku mi tabata tin tiki confidence ando kiko mi hasi pa actually haña confidence so first of all e kos ku a buta ku mi tabata tin tiki confidence tabata paso mi no tabata echt mani like the way I looked ando I feel like the way ku bo ta look e way ku bo ta present yourself ta echt un parti hopi grandi hopi bia pa hende y nan confidence wak hopi hende ta bisa confidence ta bini di paden it does pero si bo no gusta como ta zit rei ta bira hopi dificil pa bo tin confidence awo e cos mas pretta cu I had to except the way that I looked which is algo cu bo ta hasi un style di paden mentally e koi ta anto djeinan mi por a echt gusta e manera cu mi ta look di pafo so it comes with a little bit of self exceptance anto ora mi a siña acepta mi mes Un style mi a yu upgrade paso awo ku mi a aseptá mi mes mi por tweek tur e kon nan ku por ta mi no gusta dje tantu ei anto siña embrace nan yais despues mi a bisa mi no tabata gusta mi kabei at all at all na chikí mi tabata tin kabei natural anto mi mama tabata ègt gusta mi kabei e tabata piña mi kiko kiko sèmen mai e compliment pero si bo mes no gusta bo kabei e compliment ney no ta haci nada e konai a drenta di un orea a sali di e otro anto mi ta kòrda ora mi a drenta di manei. grupo kuater of ta grupo sinku mi diku mi mama mi èg ke tin kabes ret a numa keda den mi mama su kabes henter ora a bou ret el a actually like rela relax mi kabes he just gave me like straight hair pero one thing e koe nunka no a keda mi bon el a keda èg hopi malu Like bo sa mane I remember this very specific time ku mi a bai ku mi kabei habri pero e tabata di straight des echt chemically straighted anto plancha a fin asi ku mi ni plancha mi mama tabata fin mi kabei mi a bai hasi un cup roll anto mi a bula bin bek e kabeinan a kon keda. Pa nan kuenta Anto mi ta kòrda man'i I felt so embarrassed man'i tur ai tabata keda hari e kos oi mi ta mi hari e kos kos ai ta man'i mi ta mi ta wenda pi silly like I dont care si man'i nos hari about it pero deep down i ken actually do something with mi so te dia djawe awor ku mi tin binti un no binti un mi tin binti dos aña te awor ku mi tin binti dos aña na sometimes nit eens awor ku mi ta papia di dje mi ta actually think about that and im like I do remember feeling hopi manera ashamed di mi cabei and do manera I messed up. Anyways, despues SGB a cuminsa, sorry mi ta manda e papiona lia. Despues SGB a cuminsa anto ora mi a bay SGB e risi like m'a cuminsa bay back na e roots. Mi cabei a cuminsa crece back anto mi a cuminsa embrace mi natural hair di nobo. And so e nana henter e journey a kuminsá ku mane siña stima mi kabei etcetera which tur hende muhe sa ku bo kabei ta èg un parti hopi importante di komo bo ta sinti bo and ami ta pensa bo mes a hasi e kos ku ta bai buta bo sinti bo the most confident, I'm not saying bai natural si esi no ta bo kos. Em na sin street bo kabei tampoco mi ta echt mani mi ta echt pensa cu yende mester cuminsi a acepta nan mes anto when you learn to accept yourself accept every flaw bo ta siña tambe con pa juist make that look better lot of other things tambe cu ta cu tin di haber cu confidence pa ami ta con. Kon mi ta presentá mi mes anto kon mi ta papia ku otro hende. Mane tin bia kuando mi ta den kos di kòntent kreashon an so ora mi sende e kamera ta un switch he ta un switch mi ta hasi por ta mi ta sinta mane asina aki abaso pero mi ora mi ta dilanti kamera mi ta sinti mi ta most confident anto esei ta e manera ku mi ta kòm over tambe serka otro hende. Por ta en real life mi tin momentonan ku mi no ta sinti mi as confident pero ta un switch mi ta hasi manera mi por sinta asina aki pero mi ta por baha you know get my shoulders back drecha e postura es tur e kunish ta yuda like Ora bo ta un content creator e cos di mas importante ta e manera cu bo ta presenta bo mes y e manera cu bo ta papia tur e tipo di cosnan ey ami ta echt focus riba dje pa mi come over confident ando e ta bota mi sinti mi mas confident too si mi ta ey den caya ando mi mes mi mes mi content por ehempel hende hopi chance ta bay wak bo tin bia mane na hulanda tin bia hende hende no ta kier wak bo mane na boneiru Pero nan ta nan ta acknowledge ku bo ta bezig ku algo nan ta sigui pero si mi keda wak e otro día nan ora nan ta bezig ta wak mi it's not gonna make me confident mi ta confident ta echt algo ku bo mes ta trese dilanti it's un switch ku bo ta hasi den bo mes mi ta hopi dificil pa explica con mi ta echt spera boso ta comprende mi pero tips nan ku mi tin ta sowieso Bo posture that really matters Echt Bo sa work on your posture Di dos, siña conoce bo mes Mas miyo bo conoce bo mes mas confident bo por ta Mane si un hende puntra mi mane ki mi ke haci aki par di aña anto mi no sa It's not gonna make me feel confident It's gonna make me feel mane mi echt no echt sa aki mi ke Pero tin bia bo no ni sa pero it's good to have like un richting ongeveer di kiko bo ke. esei ta unu di dos por ehèmpel na mi mi ke duna voorbeeld di abasan por echt komprendé mi another tin is por ehèmpel si si bo no papia ku bo and bo no ta mane bo no sa di kiko bo ta papiando of bo no tin kennis di algo is also gonna make you feel un tiki mane insegur típico ne dus esta hopi importante pa bo focus riba e si bo sa ku bo ta insegur di algo traha riba dje foral wanneer comes to kennis and to vaardigheden dus kosnan ku bo por actually oefen and to bira mihó at siña de papia ku bo about bo djentenan a lo nan ta manera bo djentenan ta wak echt kiti bivoorbeeld diko aki anyways bo djentenan ta wak dat is not something ku bo por change asina aki des its first of all si wen a bisa bo ta ke whathehell maar goed ami ta pensa ku letterlijk. E tipo di ko e tipo di kosnan e ta kosnan ku por ta bo kambia nda those are the things ku bo ta siña embrace bo ta siña embrace e kosnan ku ta make bo different hopi bia e kos ku ta hasi bo insigur ta algu ku por ta no ta komun den otro hende learn to make that your thing and to learn to embrace that. Ami ya es gusta enan ku ta look different mi ta bisa boso eerlik ami gusta enan ku ta look different cos nan ta interesante to look at i dont wanna look at everybody looking the same mi gusta ora un hende tin mane un tiki karakter it's very nice pa papia ku hendenan ku ta pensa otro ku ta dress otro whatever it is nos a get bored ora nos wak e mesun kosnan over and over again right so. Learn to embrace e un kos ku ta hasibo úniko i ami personally mi sa ku mane mi kabei ta mane un kos ku ta stand out hopi wen it comes to mane mi appearance for the rest ami no sa kiko otro lo ta stand out hopi pero esei mi sa ando esei ta algo ku mi ta actually oefen influence on dus wan bisa. Mi ta make sure ku mi kabèita look very nice very cute very kiko kiko tur ora pasobra esei ta algu ku ta bota ami sinti mi mas confident tu i e ta stand out so it's like a win win. Lo ke pensa affirmations ta ègt yuda te dia djawe affirmations ta ègt algu ku mi ta ègt stand by awor ke mi no ta uza as much mas paso. Mi ta sinti mi confident pero ora mi sinti like as soon as mi sinti como ne ok confidence ta going down of cualke insecurity it doesn't have to do with appearance tin biaha ta ser about finances tin biaha ta ser about direction in life ora mi sinti some type of cos mi ta como ne. affirmations on right now and another thing wak e cosnan cu bo ta consume si bo ta consume like letterlijk only people who look manera e super models cu no ta ni look I don't know cu a get work done anto abo mes no a get work done like be so for real like you don't wanna be comparing yourself to that como por compara bo mes cu un hende ca letterlijk change everything about themselves. Tu fit to beauty standard. Ando abo no a cambia nada. Make it make sense. Tin hende mane i wish i wish mi tabatin e bida di tal y tal king like eén stant e persona tin letterlijk mane un ziekte ech messed up of i don't know i don't even have un voorbeeld pero letterlijk like Be mindful of what you wish pasobra tin bia e cosnan ta homoni bo ta wishing pa algo pero eigenlik you don't even want that tin bia hendenan ta wish pané oh I wish me ta tin un body manier tal y tal persona pero e persona ta get so over sexualize pa e curpa cu e tin cu e no ta ni sinti e comodo den e curpa cu e tin. There's always someone who's gonna be like mi ke tin kabei krul tin wende ku kabei krul ku ta bisa nan ke kabei stret you will never be happy ku loke ku bo tin unless bo siña asepte letterlijk so once e kwikeren ta den bo kabes you will realize a lot of things any who algu mas ku mi ker a bisa ta

Ando try different things si bo no try different things bo no sa tin mia bo ta mane that thing would never look that outfit would never look good on me pero despues bo ta try it on and you're like oh actually it ta look very nice of this color could never look good on me exactly like there's a lot of things ku bo por hasi subi tiktok learn more things about your hair type about bo skin care learn things about your body shape tur e tipo di kosnan ei ta kosnan ku ta ayuda un kos ku a yuda ami ku mi confidence hopi ta start modeling dor ku mi ta modela mi ta dilanti camera mas tantu like I've always been dilanti di camera pa social media like tiktok whatever pero modela is a whole different thing like you need to laterlijk mane Stand firm paso tur kos ku bo ta sinti tur kos ku bo ta kon bo ta siti rai na e momento ei si bo no ta kontento ku kon bo kabei ta kedando es leshli e ta bai stral uit e leshli e wil stral uit ando e koe ta algu ku bo ta siña hasi den bo day to day tambe iveno aim stil working on dat ami no tin gaño hende ami like Sierto kosnan ta hasi mi hopi insigur manera por ehempel being at a job papia hulandes those types of things ta hasi mi un tiki insecure like speaking Dutch ku hende random pasobra mi ta mene bo sa mi ta e konan ku mi ta bisa de actually make sense i have never had that ora mi a bin biba hulanda paso mi ta mi ta sinti ku mi hulandes ta bon i mi sa ku mi hulandes ta bon pero e duda e duda ney ta renta den bo kabes anto you need to learn to stand firm anto show nan ku bo ta confident ku bo ta you know whatever mira kere hasiendo cos for di bo comfort zone ta mira duna bo hopi confidence dicon tin mei bo ta pensa cu bo no por algo antora bo try it you see that is not that bad and it wasn't that scary anto cu ta mei ta duna bo hopi confidence des yeah a mira kere eseinan Ta echt mi pensamentu riba e topiko di confidence. So now im gonna be talking about na mami ku e mi ipad den liem it's gonna be setting boundaries without guilt Ami ta bisa boso e la kon ami por splika boso algu ku mi mes ta struggle kune. Te dia djawe ami ta a struggle cu setting boundaries cu hende vooral e pida with out guilt paso ora bo ta un good person e pida with out guilt e ta hopi dificil dicon? Wou ami ta consider myself un good person ando mi sa tur hende no bay considera considera un hende whatever nan experience ta pero over het algemeen si mi a wak henter mi bida mi ta considera mi mes un bon persona Anto I feel like semper m'a grow up echt ku mane e idea ku mi mester ta un bon persona unda mi mester hasi good for to mi mester ta good to other people anto ora bo hasi bon bon ta bini back pero at the same time I feel like mas mi crece mi ta repara ku that is true for hasi bo tin e mindset ei pero hoeft ni per se Anyways, um, how do you set boundaries without guilt is very difficult. Anto mi no sa e contesta riba e pregunta pero mi ta bisa loke mi ta pensa por yuda actually. Setting boundaries ta hopi importante. Dikon? As a retired people pleaser mi ta sinti man'e si mi no lo a siña kon pa set boundaries lo koste hopi kos hopi malu lo a pasa mi over and over and over again pasobra ora bo no bo bisa no bo ta haña bo mes den situashonnan ku por ta bo no ta desea ta den dje and when you realize ku nobody is going to come and help you einan bo ta siña set boundaries trust me. first of all bo tin ku ufen bo tin ku echt ufen bisa no por bo tin ku ufen bisa no si un hende puntra bo pa bo bai hang out ku nan tok you're not really in the mood por bo tin ku si a bisa no when bo parents nan actually ke cross un boundary ku bo tin bo mes a siña bisa no ora bo partner of ruman or anybody ke actually like cross un boundary ku bo tin set. Ando e not feeling guilty part ei ta algo ku bo mes mes a bai figure out pa bo mes dikon bo ta feel guilty. Why do I feel bad to say no when it's actually something ku mi no ke? You know, it's not fair pa bo sinti bo guilty. And a lot of people will actually use that against you. Nan sa ku bo ta bai sinti bo guilty and what do they do? they use that against you and what do we call that we call that guilt tripping anto ya ami ta pensa ku bo mester sa ki ora hendenan ta haciendo ke ku bo pa bo por sa kiko bo mester hasi against that if you don't know when you're being guilt tripped ta hopi difisil pa bo set un boundary so I recommend actually like lesa bukinan about this types of things mi ta recommend maybe even ask chat gpt ora bo a haña un situacion anda bo no sa manera if you're being guilt tripped or what letterlijk gewoon copy paste that message den chat gpt en ta puntre I've seen that happen to me countless of times na trabao I've seen that happen to me kaminda hendon ta purba guilt trip mi with family i have seen that with people like it's messed up it's messed up pasobra ami ta mira ami no ta puta hende sin di malu si nan a mester bisa mi no this why would they do that to me you know tin mi a ta gou mane dikon hende ta hasi koki ku mi si ami nunca lo no hasi ku bo mi no ta kompronde. mar goed eenmaal tin hende asina ta existi and you will definitely need to learn to set your boundaries si a identifica kiko bo kiko bo ken ento kiko bo no ken si bo sa kiko bo no ken is very easy for you to say no anto wa ami ta bisa boso eerlyk ta ting bo no sa como a bisa no Bin cu cualkier excusa pa bo no mester bay haci e cos ey, paso that's what I did and that definitely helped. Sometimes bo ta minimize things pa bo and bo ta end up doing nan tog paso bo a minimize like e urgency of e reason that you didn't wanna do it, you know. Of tin bia bo ta bisa cu bo, well actually mi tin a lot of things to do pero mi no sa.

Ya tengo houn let em go den paso kiba ke mi a hasi si mi a bisa bo ku mi no por hasi tal i tal kos and it ends up be being an issue paso ba put yourself first are they really the people for you that's what you should always ask yourself bo no por salba henter mundu first of all bo no por salba henter mundu anto di dos Why do you want them to like you? Why do you want them to feel bon? Of why do you why do you need feel the need to feel good after saying no to someone? Di komo ta sinti mane hmm mi ta feel bad kua mi a bisa no when you're literally doing something for yourself. You need to work on that paso un style como ta bisa bo stima bo mes unda despues ora bo hasi algo cu ta den bo propio beneficio bo ta bai sinti bo malo despues it doesn't make sense right so that's something you you need to work on bo no ta obliga pa hasi nada si bo ta sinti manera e algo ta bayendo ten costa di bo mes always choose yourself cos I bet cu e otro persona esi lo choose nan mes so.

M'a bin end up having this like very close group of friends en nos tabata echt like like besties, when I say besties mi ta mira echt bestie bestie besties like e mucha muhé nan aquí tabata echt mi tur cos echt mi bam bisa mi family un style bosa manera tin bia things are going on fuera di man'é bo control ando mi ta sinti man'é they were giving me un very nice stability for a very long time and I feel like nos tur tabata kinda going through something pero at the same time nos tabata eigenlijk mucho yong pa ta going through all of that shit like honestly I'm gonna be very honest nos tabata like It's it's kind of heartbreaking ora mi think back it's very it's a very bitter sweet situation ta si bo sa komo e hende ta going through going through it y abo mes ta going through it is y nos jun no sa con work on that it's very it's very it's very weird situation anto mi ta sinti manera at some point mi a bin ripara ku mi tin like a lot of things to work on a lot of like bad patterns bad behaviors etcetera manera ami personally mi ta bisa boso eerlijk ora mi tabata yong asina mi echt no tabata sa kon pa comunica at all like at all mi a por a explain ki mi needs tan tando mi tabata un hende ku ta echt run from conflict like I hate conflict te dia djawe mi no gusta conflict pero mi ta mas Bay y mi ta mas man'e mi ta mi sa esi di mi mes and that's why I do not step away from it pero e tempunan ey si mi ripara cu man'e there's a weird vibe of algo I am just like you know what goodbye and so asina mi a end mi friendship un style anto it took me a very long time pa heal from these friendships Paso si bo ora bo ora bo ta trust un grupo di girls of un grupo di friends mak nit uit si ta girls of guys ora bo ta trust un grupo asina tantu anto you realize como an'e por ta e koki no ta e kos pa bo por ta n'e momento of I don't even know if it wasn't something for me mi kèrsha tabata gewoon un impulsive manier decision gewoon mi emotions na take over anama actually like Mi ego a bota cu mi no tabata ke mané. You know sometimes it's just that ando ya helaas helaas nos friendship a end because of literally gewoon mané mi ego no kier a bisa mané sorry of like forgive of talk it out paso mi ta mané I don't wanna talk about it paso mi ta sinti mané mi tin forgive nan pero awo looking back awo cu mi tin mira e dos ai mi ta mané like girl like. It was something very special that we had, pero ya, he lost. Things happen for a reason, I guess. Pero, yeah. Con mi a heal for the friendship breakup e, e, I could, I couldn't heal from that. What? The day that I feel like I still haven't echt recovered. Like, nan ta wada asina special to me, ando mi ta sinti mane. Ti dia jao, e nan ta opi special to me. Ando tin biabo me se gewoon mane acepta, like, low-key, this time it was It was me, I was in the wrong I guess paso bo sa ora bo tin un friendship asin laga unda bo ta asina like close and it's so special for you it's very crazy pa laga un un incident like end the whole thing and yeah I feel like dor ku mi tin e regret ei mi no por a heal for di e friendship breakup pero it's a whole different story ora ku un hende actually do you dirty. Fuera di e friendship ey i've had other people cu tabata homene ca actually do me dirty and then it's very easy to move on paso bo no ta bay acepta disrespect you know pero tin bia like ban bisa si ta si something a end anto no a echt manera end bon and it's like

It is what it is, e cu nan a bai asina aki anto there's no coming back from this, dus asina ami a haci e personally, anto I feel like hopi bia ora cu algo end pero maybe bo tin hopi anger towards someone of towards e situation anto afterwards it turns kinda into a sadness, anto pa ami I was very sad about this situation for so long, echt hopi hopi largo. Te dia djawe ainda mi ta mane mi ta e yamber kon e kosnan a bai pero ya bo sa like sometimes e ta kon ya ki kike a hasi sometimes things just go very very wrong very very fast anto ya how do you heal from a breakup

ando pa breakups like honestly I'm the worst at giving advice about breakups paso ami echt ik ga daar echt niet zo goed op mi ta bisa boso hopi eerlijk ami mi breakup prome ku mi relationship di awoki mi a letterlijk home meet a new guy and to letterlijk gewoon date a new guy and that's how I kinda healed pero mi tabatatin e self reflection in mi si pasa ku maybe that's not the best way anto e kos bon ta ora ku un style ora ami ku mi frai kuminsá date Nos tabata kind of friends. Prome kesey. A lo nunka mi no a ex wak e like un partner, pero mas komo un friend. Dus mi tabata tok about like the things ku tabata pasando kaba. Anto mi ta sinti mane dur ku nos a papia about it, bla bla bla. Mi tabata kinda ready to let un e break up happen. Paso tin bia algu ta, un break up no ta nesesariamente algu malu tin bia. Sometimes it's just. What you have to do, Ando mi ta sinti manera den e caso ey. That's what I needed to do, paso mi tabata con sinti manera it wasn't taking me anywhere, des e relationship ey. Anto, yeah. Everything takes time to heal. Pa ami manera Like I said comunicacion no tabata mi mi best suit e tempo ey and I feel like I hurt a lot of people dor cu mi no tabata sa con pa comunica anto mi a wanta hopi hurt den mi tambe paso ora bo no sa con pa comunica loke cu bo mester is a very difficult situation anto ya mi a gewoon end up letly breaking up with that person anto e manera como I heal Ta letterlijk first sowieso ora un breakup happen en dan mi di hahaha mi di breakup ku hende no es like oh yamer e koki no tabata lo kual ku mi tabata ke mi no tabata ke historia ki kaba asina aki paso un breakup ora un hende den un relationship at least ami I'm dating to marry Des ora un breakup happen is like oh damn I did not expect this story to end like this anto e manera ku ami heal about over it ta gewoon papia ku someone like letterlijk papia ku un hende over and over and over and over and over again until bo sa until there's Nothing. Until you feel nothing. Let like until you feel gou manera. M'a yora mi alma, m'a papia mi alma. Nada mas mi por haci. Anto, I don't know, I feel like music ta always heal in those types of situations. Gou scucha music e da yora. Te ora ta trabaja wou nan actually like no por yora mas. Anto. Mi ta kere surrounding yourself with the people you love, anda ku friends, journaling a lot. Those types of things por yuda bo heal, pero at the end of the day un breakup ta tempu so por heal un breakup. Èg ta tempu so por heal un breakup. Trust me.

Talk it out, si bo no talk anything out paso por ta bo tin moeite cu comunica manera ami por ehempel ora mi ta pensa like reaching out actually talking it out anto end it ando bo sa tin bia hende ta end cos cu bo sin splica bo nada etcetera and then you will just have to let it be ando let it go paso tin bia you're not gonna get the closure you want paso por ta na block bo or something of aba block nan anto de ya. Journal about it, reflect on it, anto laga tempu dus u tin. Do not jump in another relationship, mane ami a hasi ecu ey. Pero tabata pasobra mi tabata sa cu like this is my person for real for real for real this time. Like letterlijk esnan mi a sinti. Dus con mi di how am I gonna leave that opportunity? Bueno tuma bo na malu si bo mane drina den otro relationship. P'esey mes I don't recommend. Pero den mi caso it was literally like